Sou, Merci villmools, dass Der bei eis komm sidd, fir e wéineg gewuer ze ginn, wat de leschte Stand elo ass mat Afghanistan. An ech giff vläicht ufänke mat Zuelen, souwäit ech elo den Duerchbléck hunn. Also et sinn elo 15 Leit gelant an dem Fliger vun de Belsch, déi zu Bréissel sinn. Fir et elo iergendwéi verständlech ze maachen, Vun deenen 9 Leit, déi op eiser Lëscht waren, sinn do der 7 derbäi. Zwee anerer ass een an Holland gelant an een a Frankräich. Derbäi kënnt d'Famill vun der Riichterin, dat si 4 Leit. An da sinn nach 4 Leit derbäi, déi am Frëndeskrees si vun der Famill. Der wësst, dass mer déi ganzen Zäiten als Regierung de Fokus op déi Famill mat den dräi Kanner gesat hunn. Dat war fir eis absolut Prioritéit. Der wësst, dass déi Famill dräimol um Flughafe war an all Kéier blockéiert ginn ass, net erakomm ass, mat alle Konsequenzen, och virun allem fir déi Kanner. Ech wollt Iech och elo soen, dass mer elo e Bus vun der Ambassade bereetgestallt hunn, wou mer elo schwätzen, sinn déi Leit héchstwahrscheinlech schonn am Bus, mee do wëll ech awer oppassen, mee de Bus ass do, et ass en Diplomat vun eis am Bus derbäi an déi Leit ginn da gefouert op Lëtzebuerg an dann ass et d'Direktioun vun der Immigratioun, déi sech ëm déi Leit bekëmmert. Vläicht, wann Der wëllt, nach eng Kéier, wat immens wichtig ass, an de François Bausch wäert och aus sengem Bléckwénkel, wat e ganz wichtigen ass, vun de Sécherheetskräften, soen, wéi kruzial d'Zesummenaarbecht fir eis war zu Kabul, awer och zu Islamabad, fir iwwerhaapt d'Méiglechkeet ze hunn, fir kënnen d'Famill erauszekréien, mat deene Leit, déi derbäi waren. Bon, mir hunn. Dat wësst Der, de Problem war net fir Fligeren ze hunn sur place, och net Plaz ze hunn an de Fligeren, mee de Problem war den Accès op de Flughafen. An den Accès op de Flughafen ass nit nëmme fir Leit, déi eppes mat Lëtzebuerg ze dinn hunn, extrem komplizéiert, mee fir och alleguerten déi aner Natiounen. Ech wëll nach eng kleng Parenthèse maachen. Mir hunn och an deem Kontext international zesummegeschafft a mir hunn een Dokter mat sengem Fils vu Médecins Frontières an mir sinn och nach amgaangen, zwou Familljen, déi mer un d'Häerz geluecht kritt hunn, ze kucken erauszekréien. Mee och do ass et, fänkt et un, dat soen d'Belsch eis, soen d'Hollänner eis, extrem komplizéiert ze ginn, fir iwwerhaapt nach elo mat deene wolle Familljen erauszekréien. Bon, mir hunn et du fäerdeg bruecht, mat der Hëllef vun de Belsch. Dat war esou, datt an der Nuecht vun e Méinden op en Dënschden dann déi Leit gesot krut hunn, 6 Auer 30 do an do op där Plaz zu Kabul, mir komme mat engem Bus mat anere Leit zesummen an huelen Iech dann an de Flughafen eran. Dat huet geklappt, mee dat war och schonn erëm schwiereg do. De Bus dee stung enker 3 Stonnen op enger Plaz, mee d'Leit sinn du erakomm an du hu mer geduecht, lo rullt alles, lo ass alles perfekt. Ech hunn och gesot kritt, Informatioune kritt, dass déi Leit elo amgaange wiere fir an de Fliger ze goen, dat war am Laf vum Uerend. Et huet sech awer dann du erausgestallt, datt eben duerch déi Kontrollen, déi musse gemaach ginn, an do muss een dat verstoen, d'belsch Autoritéiten, mee och anerer, mussen natierlech kontrolléieren, wat der Leit datt do erageholl ginn. Mir haten eis Lëscht. Déi Lëscht, déi ass, wéi gesot ginn, et waren aner Leit nach, déi sech ugeschloss hunn, ech ka kengem eppes do verdenken, mee doduerch ass e Retard entstanen. An du ass jo dann du déi gutt Nouvelle komm am Laf vum Owend, dass si ënnerwee wieren, dann ass och ni gesot ginn, wouhinner, mee op Islamabad. A si si jo da gestrowent zu Islamabad gelant. Mir hunn och do direkt gesot kritt, dass zwee Fligere vun der Belsch géife fortfléien, fir d'Leit op Melsbrëck ze bréngen. An an deem zweete Fliger waren dann de Mueren déi Lëtzebuerger dran. Voilà, dat ass, mengen ech, D'Faiten, mee de François Bausch ass mat mer eens, ouni d'Hëllef vun de Belsch, virun allem wat mech elo hei ugeet, an den Hollänner, wier dat net méiglech gewiescht. An ech mengen, aus senger Siicht, déi nach vill méi technesch ass, wat e wäert explizéieren, och net. Ech wëllt vläicht profitéieren, datt mer hei zesumme sinn an nit nëmme vun elo 15 Leit schwätzen, mee e wéineg an de Kontext vun engem Ausseminister den Afghanistan stellen. Dir wësst, datt déi Präsenz am Afghanistan, déi ass decidéiert ginn de fënnefte vum Zwieleften 2001. Et war dee bekannte Petersberger, dee Bonner, dat Ofkommes, an doropshin ass du den 20 Dezember 2001 ass eng Resolutioun geholl gi vum Conseil de sécurité, eestëmmeg, also eng Resolutioun eestëmmeg, datt ee giff Schrëtt ënnerhuele fir Kabul ze stabiliséieren. Dat war an enger éischter Phas Wat ass de But? Firwat? Ech mengen, an dat muss mer wëssen, wa mer haut d'Situatioun kucken, Afghanistan war an där Zäit een Trainingsfeld vum internationalen Terrorismus. An zweetens waren d'Zoustänn an deem Land, déi schlëmmer waren, wéi am Mëttelalter. D'Fraen a Meedercher ware keng Mënschen, mee et waren, si hate just d'Recht dervun, Hausdéieren. Dat war extrem. Graf deemools, an d'international Gemeinschaft huet sech dann du agesat, engersäits fir den Terror, deen an deem Land ganz héich war, fir deen ze stoppen, doduerch d'Presenz vun der NATO, well anescht kënnt een net, mat Diplomatie kritt een den Terror net an de Grëff, Der wësst, dass iwwer 4.000 westlech Zaldoten hiert Liewe gelooss hunn, jonk Leit hiert Liewe gelooss hunn an Afghanistan. Mir als Lëtzebuerger ware jo och ëmmer derbäi. Glécklecherweis hate mer ni e Stierffall do, mee vill aner Länner och an Europa haten Stierffäll ze verzeechnen. Mir hunn dann du och als Ausseministeren ëmmer gesot, mir mussen op een Afghan Ownership kommen, dat heescht den Afghane selwer d'Méiglechkeet ginn, dass se hiert Land kënne befriddien. An Der wësst, dass 30.000 Sécherheetskräften ausgebilt gi sinn, Polizisten a Militär, fir eeben den Terror och selwer kënne ze bekämpfen. Och do hu mer als Lëtzebuerg vill matgehollef, fir déi afghanesch Arméi opzebauen. A mir hunn drëttens dann international och humanitär Hëllef geleescht, déi essentiell ass. Ech kënnen et erëm enke nëmme widderhuelen, Méi wéi 50 Prozent vun der Bevëlkerung, an héchstwahrscheinlech elo nach vill méi, brauchen humanitär Hëllef, fir genuch z'iessen an ze drénken ze hunn all Dag. An et war och grouss Projete vu Kooperatioun, déi ugelaf sinn ënnert der Egide vun der Europäescher Unioun a wou och Lëtzebuerg mat involvéiert war. Mir hunn also matgehollef, mir ware solidaresch als Lëtzebuerg op all deene Punkten, an ech mengen, dat ass och richtig esou. Et muss een haut feststellen, D'Fonctionnement vun de Schoulen, d'Fonctionnement vun de Klinicken hänkt zu 75 Prozent of vun internationaler Hëllef, 75 Prozent, an dovunner de groussen Deel vun der Europäescher Unioun. Dat Land huet sech och Afghanistan eng Verfassung ginn 2004, déi extrem modern ass, wou am Artikel 22 drasteet, dass all Bierger déi nämmlecht Rechter hunn, déi nämmlecht Flichte hunn an déi nämmlecht Rechter hunn. Et war also all, wéi soll ech soen, Elementer waren eigentlech do, fir kënnen dervun auszegoen, dass een dat Land kéint stabiliséieren. Fazit, Elo war dat alles ëmsoss. Ech mengen, dat ass jo d'Fro, déi een och permanent gestallt kritt, wat jo eng richtig Fro ass. Mir hunn dat, wat mer Nation building nennen, als Aussepolitiker vun der Europäescher Unioun hu mer eis immens schwéier gedou am Kosovo, Dir wësst dat, mee et ass iergendwéi gerëtscht. Mir hunn aner Plazen, wou et net einfach ass, och an Afrika, dat wësst Der. Mir hu mat dem Afghanistan vläicht net genuch intensiv kooperéiert, virun allem mat der Zivilgesellschaft, a vläicht och net genuch intensiv kooperéiert a Saache Wirtschaftspolitik, fir eben ekonomesch Indépendance och opzebauen. Nun, déi Fro, déi d'lëtz. déi mit de Lëtzebuerger, mee d'europäesch Ausministeren sech selwer ze stellen hunn, an dat wäerte mer och maachen op der Gymnich elo am September, ass de Modell vum Nation Building, wéi mir e gesinn als Europäer, ass deen transposabel op Länner, déi eng total aner Kultur hunn, déi eng total aner Gesellschafts loosse soen, Traditiounen hunn, ass dat méiglich oder ass net méiglich. Allerdings soen ech direkt hannendrun, d'Alternativ hätt net kënne sinn, dat gëtt jo haut gesot, Fanger ewech vum Afghanistan, dann ass alles an der Rei. Dat ass falsch, archifalsch, well stellt Iech vir, mir hätten 2001 alles lafe gelooss, Mir haten zougelooss, dass d'Zoustänn vun de Frae vun de Meedercher nach vill méi schlëmm gewiescht wier wéi am Mëttelalter an einfach op déi aner Säit gekuckt. Ech mengen, mir hunn d'Liewenserwaardung am Afghanistan an deenen 20 Joer ass an d'Luucht gaangen an ech mengen och, dass ewer trotzdem vill Käre gesenkt gi sinn, fir Selbstvertrauen de Fraen an och de jonge Fraen an de Fraen en général deenen ze ginn, fir dass se net ouni Reaktioun sech erëm wëlle soe loosse vu Leit mat Bäert, wéi si ze liewen hunn a wéi si ze denken hunn. Dat ass e Réckschlag, dat ass evident, Mee dat ass elo d'Konscht och vun der westlecher, vun der europäescher Aussenpolitik, fir ze kucken, wou kënn een usetzen, fir datt déi Katastroph do kënn gestoppt ginn an net erëm enker Zoustänn vu virun 2000 antrieden. Fir ofzeschléissen nach vläit eppes, D'Michelle Bachelet, Der wësst, dat ass d'Presidentin vum Conseil Droits de l'Homme zu Genf, huet, Geschwat, dass Zeien geschwat hu vun Eeriichtungen, vu Sécherheetskräften, souguer en public, dass d'Rechter vun de Fraen staark, staark schonn ageschränkt sinn, dass d'Fraen net méi kënne schaffe goen, Journalisten virun allem och, Meedercher net méi kënnen an d'Schoul goen. All dat sinn d'Témoignagen, déi elo gesammelt ginn an déi schonn riskéieren, Realitéit ze sinn. Duerfir ass et immens wichteg, dass d'international Communautéit zesummeschafft. Allerdéngs, de G7 geet jo net duer. Bon, de G7 huet jo probéiert, am G7 fir d'Amerikaner ze iwwerzeegen, fir méi laang ze bleiwen. Dat schéngt de Moment net de Fall ze sinn. Da wësst Dir och, dass anerersäits d'Talibanen gesot hunn, bis Enn August an dann ass et eriwwer, soss reagéiere mer drop. Bon, dat muss ee gesinn, mee mengen ech, et muss een dervun erausgoen, dass eben déi Situatioun vun den Amerikaner, dass déi, déi Décisioun, dass déi den 31. August ausleeft. Elo kënnt ee sech déi grouss Fro stellen, Ass dat richteg oder ass et falsch, wat d'Amerikaner gemaach hunn? Si waren elo 20 Joer do. Si hunn natierlech déi meeschten Affer bruecht. Ech mengen nit, datt et jee eng Kéier vun den Amerikaner oder vun NATO-Länner eppes war, fir europäeschen oder westlechen Interventionismus do ze markéieren. Wann dat Land Ueleg hätt, giff dat jo ganz anescht kléngen, mee et huet keen Ueleg, mee et huet immens Räichtëmer, Afghanistan, an duerfir giff ech mengen, dass, op jidde Fall wéi ech et gesinn a wéi ech et gespuert hunn an deene 17 Joer, dass et virun allem drëm gaangen ass fir déi Gesellschaft, fir dat Land ze stabiliséieren. Wa China elo seet, dass d'Amerikaner an d'Englänner an d'Australier misste déi amarschéiert wier, misste virun e Gericht gestallt ginn, dann ass dat net eppes, wat positiv kléngt. An do gesitt Der, wa Groussmächte wéi China an Amerika openaner lassginn op engem Gebitt, da gi se op anere Gebidder openee lass. Dat eenzegt, déi eenzeg Chance, déi. D'international Gemeinschaft hätt fir, dass giff zesumme geschafft ginn, dass wierklech giff probéiert ginn, am Kader vum G20 en Hiewel ze setzen, fir dass op jidde Fall d'Taliban net um Niveau Mënscherechter, Niveau Rechtsstaatlechkeet kënnte schalten a walten, wéi se dat wëllen. Deen eenzege Moyen, deen et gëtt, ass de Potenzial vun der Entwécklungshëllef vun der Europäescher Unioun. Ech hunn dat schonn e puermol gesot, dat ass deen eenzegen Hiewel, dee mer hunn, an deen hoffen ech, dass en och verstane gëtt vun de Leit. Sou, e leschte Punkt ass dann de Lëtzebuerger Aspect vun all deene Leit, déi mat Asyl ze dinn hunn a Migratioun. Mir hunn, wéi Der wësst, eng ganz héich Quote de reconnaissance gehat vun den Afghanen, déi vill méi héich war wéi déi a Frankräich oder an Däitschland oder an der Belsch oder an Holland, vill méi héich. Mir hunn och keen Zréckgeschéckt, zënter 2015 deen déboutéiert war, keen eenzegen. Wa Leit zréckgaange si, si se vu sech selwer gaangen. A Leit, déi déboutéiert sinn a wëllen hiert Liewen hei zu Lëtzebuerg maachen, ob et Afghane sinn oder ob et Iraker sinn oder aner Nationalitéiten, déi kënnen dat maachen. Natierlech ass de Problem deen, datt se mussen eng Aarbecht fannen a sech kënnen dann duerch d'Liewe schloen. Mee där sinn et vill, ganz vill, déi dat maachen. An Dat zielt natierlech och fir d'Afghanen, déi net de Statut kritt hunn. Sou, elo hu mer, an dësem Moment hu mer Refus'en. Der wësst, dass op jidde Fall eis Regierung an ech selwer och do eng Sensibilitéit do derfir hunn, dass mer do dee richtege Wee fannen, fir déi Afghanen, déi hei sinn an ee Refus kritt hunn. Der hutt jo och gesinn, dass ech Affekoten do de Barreau abréngt, an ech mengen, dee stéisst do net op daf Oueren. Wat de Regroupement familial ugeet, musse mer wëssen, an normalen Zäiten, dat heescht net Krisenzäite wéi elo, an normalen Zäiten ass et esou, dass de. Regroupement familial, dass d'Leit eng Autorisatioun kréien, fir op Lëtzebuerg ze kommen, mee si vu sech aus dann reesen op Lëtzebuerg. Dass net méi, dass net, dass Lëtzebuerg dann déi Leit siche geet, dass si selwer dann heihinner kommen. Dat ass mat den Eritreeër esou, mat all deenen Nationalitéiten, déi mer hunn, déi massiv Gebrauch gemaach hu vum Regroupement familial. An de Regroupement familial nom Gesetz bezitt sech op Mann a Fra an op d'Kanner. Ass also déi sougenannten nuklear Variant. Déi ass net extensibel op op 7, 8 Lien, Liens familiauxen. An mir hunn natierlech Kanner, déi minoritär sinn, déi kënnen hir Eltere kommen loossen. Mir hunn do och dacks och nach Gesëschter vun hinnen da matgeholl. Dat ass aus mënschleche Grënn da gewiescht. Mir mussen also elo kucken, mir wäerten elo iwwer 200 Leit hunn, déi gefrot hunn. Déi Zuel, dat ass keng Zuel, déi statesch ass, déi evoluéiert. An do muss mer d'Käpp zesummestrecken. Do si mer nach net esouwäit, de François Bausch an ech. Mir ginn och elo e Freideg an d'Kommissioun vun der Chamber. Ech wäert dat och do, och aus deem Point de vue do explizéieren. Dat kënnen mer net um Hauruck maachen. Mir mussen natierlech och virun allem eppes wëssen, Wéi gesäit Afghanistan aus Wann eng Taliban-Regierung d'Muecht iwwerholl huet, wéi gesäit et dann aus? Wéi sinn dann dee Moment d'Konditiounen iwwerhaapt fir international kënnen ze goen? Voilà, ech géif Iech Merci soen an Bonsoir.
Jo, Merci Jean. Ech wëll direkt do enchaînéieren zu deem virleschte Punkt, deen de Jean Asselborn och elo gesot huet, d'europäesch Zesummenaarbecht, wéi wichteg datt déi ass. A wann dat ee Beweis nach hätt missen erbruecht ginn, grad am Sécherheetsberäich, an der Defense, datt do nëmmen Europa iwwerhaapt eppes duerstellt an eppes kann erreechen an eppes ka leeschten, wann eng europäesch Zesummenaarbecht besteet. An ech fänken domadder un, ech erklären dann am Detail, wéi déi Struktur fonctionnéiert, Fir wierklech ze ënnersträichen, well dat déi lescht Deeg, dat ass mer opgefall, bal och bei Saachen, déi geschriwwe gi sinn, geschwat gi sinn, nach ëmmer net richteg, mengen ech, awer an de Käpp ukomm ass, dat ass, datt Lëtzebuerg hei agebonnen ass, agebett ass an eng europäesch Struktur, an eng deelweis eng belsch, Belgo-Luxembourgeoise, dat betrefft déi Affaire dem Fligeren, mee och doriwwer eraus, iwwert den MRTT-Programm zum Beispill an déi Struktur vum European Air Transport Commons, wou siwe Länner dra sinn, dat heescht d'Benelux-Länner, Däitschland, Frankräich, Italien, Spuenien, also dat heescht wou gebündelt europäesch agéiert gëtt. An duerfir huet et och kee Wäert, datt mer andauernd Froe gestallt kréien am Sënn, Jo, wou ass dann elo eisen, entre guillemets, A 400 M grad drun? Bréngt deen elo, entre guillemets, eis Leit eraus oder wat mécht dee grad do? Well deen A 400 M, dee Lëtzebuerg mat finanzéiert huet, wou zwar dann deejéinegen, dee mir finanzéiert hunn, och effektiv de Lëtzebuerger Logo drop ass, dat ass awer eng Unitéit, vun enger gesamter Struktur, déi tëschent de Belsch an de Lëtzebuerger zesummegestallt ass an déi och nach integréiert ass an en europäesche Kontext. An do stellt kee sech d'Fro, wa eppes muss decidéiert ginn, Elo hu mer de Lëtzebuerger Fliger, a scho guer net mir zu Lëtzebuerg decidéieren dat. Dat ass net hei an der Defense oder um Etat-Major um Härebierg, wou dann een den Telefon hëlt, seet en, Wou steet grad, a wat fir engem Schapp steet eisen Avion? Schéckt dee Wannechglift elo mol do an dohinner. Wa mir e Besoin hu fir esou eng Unitéit, da wende mir eis un déi Struktur an da kréie mer natierlech och dat, wat mer gären hätten. Mir hunn e Recht dodropper. Mee dat hätt, dat kann dann duerchweis och sinn, datt de belsche Fliger grad zum Beispill, dee mam belsche Logo flitt, oder datt zum Beispill am Kader vun der European Air Transport Command decidéiert gëtt, wa mer Passagéier, also wa mer Leit mussen transportéieren, datt en MRTT-Fliger soll geholl ginn, well dee grad do ass oder dee sech vläicht besser eegent. Duerfir et huet kee Wäert, datt mer esou räsonnéieren, well wa mer géingen esou räsonnéieren, dann hätt mer dee ganzen Effort guer net brauchen ze maachen an dat wär och schrecklech oneffikass, wëll ech soen. Mir hunn hei, ech wëllt lech dat, déi Zuelen emol eng Kéier ginn, fir datt dat verstane gëtt dobaussen, duerch de Fait, datt déi siwe Länner zesummeschaffen, hu mir 10.000 Leit evakuéiert kritt at enger Woch. 10.000! vu Kabul an deene schwieregste Bedéngungen. Dat ass nëmme méiglech gewiescht, well déi dote Struktur besteet a well mer an engem europäesche soldaresche Kontext hei gehandelt hunn. An dat ass dat beschte Beispill, wéi wichteg datt et ass, datt mer weider investéieren an déi Struktur, pooling and sharing, wéi se genannt gëtt, wou mer eis zesummedinn, eis Kräfte bündelen, well mer eis dann einfach besser koordinéieren. Stellt Iech emol nëmmen eng Sekonn vir, déi siwe Länner, déi hei betraff sinn, déi hätten all eenzel geschafft. Mat hire Fliger, mat hire richtege Fliger, dann eenzel. Mir wieren als Lëtzebuerger souwisou relativ séier vir bäi an hannerwidder, kënnt Der Iech virstellen. Mee esouguer grouss Natiounen, dat ass jo vill méi schwiereg. Da géingen déi Däitsch eppes maachen an da géingen d'Fransouse bemol emol bei deenen uruffen a froen, Sou, wat sidd Dir grad amgaangen ze maachen? Dat ass absurd. An hei hu mer déi 10.000 Leit erauskritt, well guer net gekuckt ginn ass. Wann Leit ukomm sinn, a ware grad Fliger do, ass dat do elo en Däitschen oder ass et e Franséischen oder ass et e Lëtzebuerger, dee mer musse mathuelen? Mir ware frou, datt de Fliger do war an da sinn d'Leit geluet, ageluede ginn oder Material, wat et ebe war, an da si se geflu ginn. Also, wéi gesot, 10.000 Leit, niewent dem Fait deene wou fir eis wichteg war, wou de Jean Asselborn scho gesot huet, sinn iwwer deen do Wee an där kuerzer Zäit erausgeholl ginn. Dat war nëmme méiglech, well et déi dote Struktur gëtt. An da kommen ech och drop ze schwätzen, Op den A400M, entre guillemets, deen dann ënnert eisem Logo flitt, dee jo dorower geflunn ass, fir d'éischt emol, firwat ass en dorower geflunn? Wéi d'belsch Arméi mat hirem Material decidéiert huet, schnell dorower ze fueren, du hu se natierlech wëllen zrëckgräifen op en A400M. An eise war deen, eise war deen, deen ënnert dem Lëtzebuerger Logo flitt, dee grad disponibel war, well déi aner zwee waren net disponibel. An du ass d'Material an d'Zaldoten alleguer si si op Islamabad geflu ginn. A fir zréck, wat géing zréck befördert ginn? Dat ass jo permanent hiergaangen. Dat huet pro Stonn quasi geännert. Dat ass iwwerens och, mir sinn ëmmer gefrot ginn d'lescht Woch och, firwat kënnt Der net méi soen, firwat kënnt Der net méi erklären? Jo, de deux choses l'une, wa mer vill erklären, soe mer noutgedronge Saachen, déi herno falsch sinn, well dee Moment, wou mer se soen, hu se sech anescht presentéiert wéi dat, wat herno vläicht geschitt. Mee wien wou a wat geluede gëtt, Dat ass heiansdo a leschter Minutt nach ëmgeswitcht ginn an duerfir och eisen A400M. Ursprénglech, mir hate jo an engem Communiqué geschriwwen e Méindeg zum Beispill, et géingen 93 Leit matkommen, e Fin de compte ass awer Material mat erëmbruecht ginn, mat deem, firwat mer, well den Air, den European Air Transport Control vun Eindhoven a leschter Sekonn decidéiert huet, well dunn en MRTT, deen iwwerens am Programm och vun eis matfinanzéiert gëtt, grad do war a well dat natierlech mat. Passagéiersëtzer ass, well een d'Leit do ka verfleegen. An du hues gesot, nee, deen ass elo grad do, elo switche mer se do, Leit doriwwer, an da luede mer nëmme Material an den Avion-à-Dämm an da gi mer mat deem nëmme Material zeréck. Just fir Iech ze soen, dat huet guer näischt mat, also scho guer net mat Image ze dinn, deen ee wëllt fleegen. Also mir waren dat, ech kann Iech soen, de Jean Asselborn an ech, mir hunn déi lescht 9 Deeg u villes geduecht, mee net un eisen Image, well mir haten, mir waren nëmmen eemol um Telefon, dat war permanent, an déi Donnéeën an déi Stad, déi Situatioun huet vu Stonn zu Stonn geännert. A wéi gesot, mee wat geschitt, an dat ass jo och normal a logesch, dass net mir zwee, déi den Telefon huelen a soen, elo steet grad, wat hutt Der grad do stoen, luet déi do elo do dran, dat muss jo Unitéit kontrolléieren an koordinéieren, déi sur place och den Iwwerbléck huet. An dat ka jo och nëmmen eng militäresch sinn an där do Situatioun, wou mer do sinn. An duerfir ass dat dann ëmmer koordinéiert, wéi et geet. Natierlech war do d'Lëtzebuerger Defense agebonnen, ëmmer och an der lescht Sekonn, dat ass jo evident. Mee et ass awer vun der Unitéit selwer, déi dat decidéiert huet. Just, ech wëll dat nach eng Kéier alles ënnersträichen, fir datt och verstane gëtt, wéi Déi Evakuatioun mat deem formidabele Resultat awer, muss ee soen, vun, wéi gesot, 10.000 Leit, déi mer evakuéiert kritt hunn, an där Vitesse, wéi déi fonctionnéiert huet. Vläicht nach ee Wuert zum A-Feindem, well dat ass jo och déi Fro, déi mer gestallt ginn ass, Jo, firwat ass deen net op Kabul geflunn? Jo, de Mens sinn déi A-Feindemmen Och de Belsch, hir hunn der jo do dräi an där Unitéit dran, déi sinn och net dohinner geflunn, well déi natierlech all déi Sécherheetszertificate logescherweis nach net hunn. An dat hätt och an där heite Situatioun net onbedéngt e Sënn gemat, well et ware jo déi zwee Fliger, déi konnten hin an hier fléien. An eis Piloten, iwwerens, et sinn zwee Lëtzebuerger Piloten, déi si vill wollen hin an hier geflunn. An ech wëll vun hei aus och deenen zwee Piloten e risege Merci soen. Déi hunn en immensen Asaz do bruecht a mir hunn och vun de Belsch hu mer och félicitéiert kritt. D'belsch Ministesch huet an enger Pressekonferenz an der Belsch Lëtzebuerg mindestens dräi Mol Merci gesot, och wéi den Asaz vun deene Piloten, déi vill Vollen hin an hier geflu sinn. An herno war jo och de glécklechen Zoufall, datt an deem enge Vol, deen dann déi Lëtzebuerger riwwer bruecht huet, datt do och e Lëtzebuerger Pilot geflunn ass, also ee vun eise Leit geflunn ass. Déi hunn eng immens Aarbecht do geleescht, dofir kann ech deenen nëmme e grouse Merci soen. Mee den FANDM an déi Certificaten, do musse vill Stonne geflu ginn, do geet et ëm Sécherheet, dat kann een, dat ass, déi kënnen net einfach duerch de fléien. Dir wësst jo, bei zivile Fliger sinn dat laang Prozeduren, wou de Fliger muss zertifiéiert ginn an och de Pilot par rapport zu senge Lizenzen, mee Dir kënnt Iech virstellen, bei Militärgefierer ass dat jo nach vill méi opwändeg an duerfir och, wann Der de, ech ginn oft gefrot, firwat flitt Är Fliger dann elo erëm hei an der Landschaft ronderëm an do huet dee soss näischt ze dinn, deen ass permanent am Asaz, entweder fir Trainingsstonne wéinst deene Lizenzen oder, als Beispill, e geet elo fir nei logistesch Aufgabe, gëtt en am Kader vun Unitéit, also deen, deen dann elo Ënnert eisem Logo flitt an Afrika geschéckt. Dee Fliger, dee steet ganz wéineg um Buedem, well en entweder Asätz huet oder déi Flugstonne muss fléien, ënnert all deene bestëmmten Ëmstänn, déi een dat kritt. An dat ass awer elo Enn des Joers ofgeschloss. Duerfir sinn déi al Maschinne, mat deene mer elo tëschent Kabul an Islamabad hin an hier geflu sinn, déi gi jo ausgemustert, déi lafen aus an da gi se definitiv ersat duerch déi A400M. Also, wéi gesot, dat huet alles säi Sënn an huet am Endeffekt och, well et gutt koordinéiert war, gutt fonctionnéiert an huet derzou bäigedroen, datt mer dat Resultat erreecht hunn, wat mer hei erreecht hunn. Natierlech och vu menger Säit e grouse Merci un d'Belsch. Ech mengen, mir hunn, déi hunn eis vill gehollef an do si, ech krut och oft Froe gestallt d'lescht Woch, Jo, mir hu jo elo zwee Leit, ech soen och nach e Saz zu deenen, déi der nach dorower geschéckt. Schéckt der déi elo dorower, well der de Belschen net traut? Nee, wierklech net. Dat huet guer näischt domat ze dinn. Mir wollten eis einfach all Moyene ginn an och fir an der Solidaritéit ze hëllefen de Belsch. Mee d'Zesummenaarbecht huet exzellent fonctionnéiert, well soss hätte mer och net déi Resultater kritt. Déi zwee Leit, déi si lo nach sur place. Dat ass ee vum Jean Asselborn senge Leit an ee vun den Offizéier vun der Arméi. Déi sinn och elo zu Islamabad am Ament. Déi fléien och elo net méi op Kabul eriwwer, well dat mécht net méi vill Sënn. Si probéieren nach mat ze hëllefen an der Koordinatioun zu Islamabad a si kommen zimmlech sécher mat de Belsch, déi warscheinlech spéitstens muer oder iwwermuer komplett zréckkommen an d'Missioun ofschléissen, komme se mat zréck. Dat heescht, déi wäerten och elo net méi op Kabul fléien, well se nach haaptsächlech elo agesat gi vun der belscher Koordinatioun, fir mat ze hëllefen zu Islamabad ze koordinéieren, wou ëmmer nach vill Leit jo ukommen, fir ze kucken, wéi dispatche mer déi a wie kënnt wouhinner. Voilà, dat vu menger Säit als Ofschloss. Wéi gesot. Et ass eng schwiereg Situatioun gewiescht an dank der gudder Zesummenaarbecht, déi mir haten, mee awer och mat den auslänneschen Kollegen an der europäescher Solidaritéit, déi an deem heite Fall funktionéiert huet, hu mer dat Resultat do kritt. Merci.
Ech hunn e Froen un den Här Asselborn, also Carole Schimmer vum Radio 10,7. Dir hat bei eis op der Antenn gesot, datt Der, datt Lëtzebuerg och Leit géife mat huelen, déi fir d'EU, voire fir d'NATO geschafft hunn. Wéi steet et domadder? Ech hunn dann nach eng Fro par rapport zu deene 15 Leit, déi Der virdrun ernimmt huet. Ech hunn net alles matkritt, wéi, Ech och nach net. Voilà, wann Der dat nach eng Kéier kéint méi präziséieren. An dann hunn ech och eng Fro iwwer de Statut vun de Leit, déi hei zu Lëtzebuerg déboutéiert goufen, fir de Regroupement familial iwwerhaapt kënnen unzefroen, quitte datt herno et schwiereg ass, fir se heihinner ze kréien. brauch een e Statut. An dann ass et jo och esou, Dir hutt et gesot, d'Elteren zum Beispill, do si vill Leit, déi froen, fir hir eegen Elteren och kënne mat an de Regroupement familial matzehuelen. Wéi stitt Der dozou?
Jo, merci, Madamm Carol. Also fir d'alleréischt bei deene 15, ech weess net, ob ech elo nach eng Kéier soll widderhuelen, ech maachen dat éwer fir Iech. Also, Déi 9 Leit, déi ëmmer op eiser Lëscht waren, wann ech dat richteg verstan hunn, sinn alleguerten hei. Et sinn der 7 am Fliger gewiescht, deen elo gelant ass zu Meesbréck, Melsbréck, an et sinn der ass een an Holland gelant an een a Frankräich. Tëscht waren der 7 vun den 9 do dran. Plus kënnt dann déi Famill dra vun der Riichterin. Dat ass eng Damm, déi Riichterin ass, wou mer eng Associatioun vun europäesche Riichter huet eis, ech mengen Här Schockweiler, also Riichter, ugeschwat, Kënnt Lëtzebuerg sech där Madamm unhuelen, während aner Länner hunn aner Riichter gefrot, kritt mir eng Fra, déi Riichter do ass. An déi hu mer dann du geholl mat, wéi gesot, hiren zwee Kanner. Wann ech richteg am Bild sinn, ass eent vun deene Kanner nach zu Delhi a mat hirem Mann. Dat sinn der dann also véier. An da si véier Leit derbäi, et mer leed deet, ech, dat muss mer elo gesinn, wa se kommen, mä dat sinn der, déi am Entourage ware vun där Famill mat den dräi Kanner. Sou, dat Zweet, dat Éischt, wat Der gefrot hutt, Effektiv hu mer schonn déi Famill, dat si sechs Leit vun der Europäescher Unioun, déi sinn a Spuenie gelant an déi sinn och hei zu Lëtzebuerg. Dat ass awer elo net gelaf iwwer eis, wéi nennt een dat, eis Schinn. Dat ass vun der Europäescher Unioun selwer gemaach ginn, mee déi sinn a Spuenie gelant an déi sinn hei op Lëtzebuerg ukomm. Da kënnt Dir Iech virstellen, dass déi Leit net wëllen sech an d'Vitrinn stellen, och aus Sécherheetsgrënn. An da mat de 15 Leit hat Dir och gesot. Jo, an dann de Statut. Loosst mech do iwwerleeën. Ech maachen dat. Mir hunn och muer an der Regierung een Echange gehat. Ech kënn Iech soen, datt mer alles maachen, wat mer kënne maachen, fir déi Leit afghanescher Nationalitéit, déi a Lëtzebuerg sinn, fir datt déi hei sech wuel fillen a sécher spieren. Awer ech muss och soen, datt mer net kënnen all hir Famill, déi natierlech immens grouss ass vläicht heiansdo, dass mer déi kënnen elo hei zu Lëtzebuerg alleguerten ophuelen. Mir mussen do beim Prinzip vum Regroupement familial bleiwen a kucken, wann Eltere kommen, dass, wann nach mënnerjäreg Kanner do sinn, dass déi matkommen, wéi mer dat och ëmmer gemaach hunn. Do fanne mer och e Modus vivendi. An da wëll ech soen, ech hat dat vläicht net däitlech genuch gesot, och hei beim Regroupement familial misst een, och wat d'Refus'en ugeet vu Leit, déi Refus hunn, misst europäesch eng Léisung fonnt ginn. Et ka jo net sinn, datt mir elo géifen e System opbauen, wou eng Automatistéit dra wier a jiddereen an Europa, deen e Refus kritt hätt, géif dann op Lëtzebuerg kommen An dann hei déi Statutfroe, versteet Der? Do, och dat misst jo eigentlech am Fong och europäesch, an dee Sproch, deen ech ëmmer soen, dat ass lamentabel fir mech, dass d'Briten, déi net méi Member si vun der Europäescher Unioun, wëll et eis Migratiounspolitik hinnen net gefall huet, fäerdeg bréngen, hinnen zumindest elo 20.000 Leit opzehuelen, grad ewéi Kanada, an d'Europäesch Unioun bréngt et net fäerdeg, fir ze soen, hei, Mir huelen eng, mir kéinten dach bei 450 Milliounen Leit, kéinte mer dach 40, 50.000 Leit an dëser Phas ophuelen, virun allem Fraen a Meedercher. Selbstverständlech soll een d'Prioritéit dorobber leeën, mä dat ass de Moment net de Fall. Ech kucken elo, d'nächst Woch ass ech hei, wou ech natierlech och gi, mä d'Stëmmung an der Europäescher Unioun, fir humanitär Politik ze maachen am Sënn vun Asyl, Déi ass, tendéiert ëmmer méi no ënnen, dat wësst Der. An domadder wënnt een Walen an Europa. Dat ass dat, wat mir am meeschten traureg mécht. Okay.
Peter Fest, Lëtzebuerger Land, Eng Fro un den Ausseminister. Dir hat virdrun an Ärer méi laanger Interventioun een Saz ofgebrach. Do hutt Der gesot, dat do ass et och ëm d'Familljenzesummeféierunge gaang, do hutt Der gesot, a normalen Zäiten, Mussen déi Leit, sou hunn ech et verstanen, selwer opkommen fir hir Rees? Duerno hutt Der vun eppes anerem geschwat. Bedeit dat, datt Dir doruewer nodenkt fir d'Fraien fir déi Reesen, datt dat Lëtzebuerg déi bezilt oder datt den System geännert gëtt? Jo, mir mussen, dat huet näischt mat Lëtzebuerg ze dinn. Mir gi gefrot fir datt zum Beispill wa Kanner hei sinn, hir Eltere kënnen op Lëtzebuerg kommen. Da musse mir d'Autorisatioun ginn an dann e Visa ausstellen. Zum Beispill D'Eritreër, déi sinn an e Land, an d'Tierkei gaang, Visa humanitaire. Anerer elo an Afghanistan kéinten zum Beispill an Indien goen, fir de Visa humanitaire, et ass och een dovunner derbäi. Mee mir gi just d'Autorisatioun, fir dass en kënn op Lëtzebuerg kommen, a mir stellen e Visa aus, oder e Visa dann eebe fir e Regroupement familial. Mee et ass net esou, dass mer d'Fraie vun deene Voyagen dass déi iwwerholl ginn. Dat ass bis elo net de Fall. Ech hunn, dat ass bis elo net de Fall. An virun allem ass et och esou, Do muss ee sech virstellen, wann déi Taliban do sinn, an déi Taliban sinn erëm déi Taliban vu virun 20 Joer, wat ech net hoffen, da kënnt jo kee méi aus dem Land eran. Si hunn elo scho Propaganda gemaach, dass kee méi soll d'Land verloossen. Verstitt Der? Dat ass dee schwieregste Punkt. A gewéinlech ass et ni gescheitert um Finanziellen. Zum Beispill d'Eritreer, dat kënnt Dir Iech soen, déi hunn eng immens Diaspora an Europa an do sinn dann och Leit, déi matgehollef hunn, näamlech zum Beispill bei, wou ech mech och e weéneg engagéiert hu mat de Bahá'ien, déi, déi, wou och déi Communautéit sech dann och do mat erabruecht huet. Also ech mengen, dorunner scheitert et net, mee wat ech, wou ech de Problem gesinn, dat ass, wéi brénge mer et nach fäerdeg, fir Leit, sécher aus Afghanistan dann eraus ze kréien an op eng Ambassade ze goen an dann, dass eben déi Regroupement familialsprozedur och ka lafen. Ech hätt nach eng Fro, wann ech däerf. Jo, jo. Mir ass opgefall déi lescht Deeg, dass an Europa Zuelungen oder Zuelungsverspriechen vu humanitärer Hëllef geheescht gi sinn. Ech mengen, d'Madame von der Leyen huet gesot, d'Europäesch Unioun, also aus dem Unionsbudget gi elo 200 Millionen geholl. Däitschland hutt gëschter gesot, se ginn eng hallef Milliard, dat ass jo vill Geld. An ech froe mech, ob do elo an der Europäescher Unioun esou en Konsens sech mécht, fir ze soen, mer gi elo humanitär Hëllef fir zum Beispill a Pakistan, Iran, Tadschikistan oder esou, datt déi afghanesch Refugiéen do ënnerbruecht ginn, fir datt se net bei eis kënne kommen hunn, kéinte jo argumentéieren, et
ass. Vergiesst mol den Hannergedanken. Also ech menge wat muss sinn, mir mussen alles maachen, fir datt déi humanitär Hëllef elo mol am Afghanistan funktionéiert, am Afghanistan funktionéiert. An déi funktionéiert elo net mat Milliarden, déi funktionéiert, wa mer Fraen sur place hunn, déi kënnen déi Hëllef bidden. Dat ass de Punkt, datt een wéi d'Kanzlerin dat jo och gesot hunn, an anerer, och den Nopeschlänner hëlleft, besser se ënnerstëtzt, fannen ech alles an der Rei. Mee dat ass awer net, loosse mer mol soen, de Kär vum Problem. De Kär vum Problem ass, Wat maache mer an Afghanistan? A wa mer humanitär Hëllef weider ginn, dat musse mer jo maachen, soss verhéngeren d'Leit oder si erdiischteren, wou hu mer den Hiewel, fir datt déi erukënnt, datt humanitär Hëllef net an Hänn fléisst, wou se näischt ze gutt hunn a wou dass se bei d'Leit kënnt, an esou laang wéi d'ONGen hunn, d'Europäesch Unioun huet Kontrakten, wann ech gutt am Bild sinn, vun mat 23 europäeschen ONGen, esou laang wéi déi sech sécher fillen do an Afghanistan, bleiwen se do, mee wann déi sech eng Kéier net méi sécher fillen, dann ass et eriwwer. Duerfir loosse mer elo an dëser Phas net ze vill siche goen, wat net ass, mee kucken de Problem, dee besteet, an dass mer sollen do d'humanitär Hëllef eropschrauwen, an ech hoffen och, dass déi Hären Taliban verstinn, ëm wat dass et do geet. Merci. Fanny Kinsch, rtl Radio, De Premierminister hat elo just hei eis géigeniwwer den Zäitpunkt vum Réckzuch aus dem Afghanistan a Fro gestallt. Hie sot, dat wier seng perséinlech Meenung. Wéi gesitt Dir dat? Den Zäitpunkt vum Réckzuch? Also, den Zäitpunkt, ech kënn dat ganz explizit erklären. Der wësst jo, datt virum Här Biden e gewëssen Här Trump do war. An den Här Trump huet an Amerika verhandele gelooss tëscht seng, engem vu sengen Diplomaten, ee vun den allerbeschten, deen d'origine afghane war, mat, zu Doha, mat den Taliban. De President Ghani, an ech war just dee Moment beim President Ghani 2019, kënn ech mech gutt erënnere wéi déi Gespréicher ugaange sinn, dee war skeptesch doriwwer. Mee bon, dat ass ewell gelaf. D'Iddi war jo, datt am Mee schonn, am Mee, d'Amerikaner sollen erausgoen. Dat war den Deal, dee gemaach gi war. Dat ass dat eent. Dat Zweet, dat ass, wéi de President Biden do war an de Blinken déi éischt Reunioun mat eis hat als NATO-Ausseministeren, huet e gesot, Ech kommen nach hinne fir Iech nozelauschteren. Wat haalt Dir vun Afghanistan? Déi meescht vun eis hunn do gesot, Mir verstinn, no 20 Joer, véier Presidenten, da muss een enker Schluss maachen. Allerdéngs musse mer oppassen, datt mer d'Hand, datt mer d'Land net an d'Hänn vun den Taliban ginn. Dat war, mengen ech, fir Lëtzebuerg esouwuel bei der Defense wéi bei mir och als Ausseminister, a vill aner Länner hunn dat gesot. Elo, ech soen dat, ech sinn net den Affekot vun den Amerikaner, mee déi Fro, déi emol net gestallt ginn ass, mee déi awer am Raum stung, war, Wa mir da bleiwen als Amerikaner, sidd Dir bereet als Europäer, NATO-Länner an Europa, sidd Dir bereet Truppen ze stellen, Militär ze stellen, méi Militär ze stellen, fir datt mer kënne weiderfueren? An da sinn d'Débliquena ungegangen. Also weder. D'Briten, ech consideréieren se nach ëmmer als Europäer, nach d'Fransousen, nach déi Däitsch a keen anert grousst Land huet do agewëllegt. An dat ass och, muss mer oppassen, datt et eng Fro ass nit nëmme vun amerikanesch Innenpolitik, dat ass et héchstwahrscheinlech ganz richtig, well do wësst jo elo, datt do wéineg Ramouers ass, mee et ass och eng Fro vun internationaler Solidaritéit. D'Amerikaner hunn, mengen ech, iwwer 4.000 Leit verluer, d'Briten iwwer 500. Déi Däitsch och, iwwer 50, 60 mengen ech. Mir sinn do gümpflech ewech komm, ech paken Holz un, datt kengem do eppes geschitt ass. Mee awer op déi aner Manéier muss ee wëssen, datt déi Missioun hei no 20 Joer, dat ass dee längste Krich, deen Amerika gemaach huet, datt deen enke eriwwer ass an d'Europäer waren net bereet, ech soen Iech dat, déi, déi dat hätte kënne maachen, waren net bereet sech militäresch méi an Afghanistan ze engagéieren.
Nee, ech mengen, ech kann dat nëmme bestätegen. Dat ass déi Diskussioun, déi mer an den NATO-Sëtzungen haten, sinn änlech verlaf. An ech muss och soen, déi, dat wat ech erlieft hunn, dat ass, datt op der däitscher Säit nach déi gréisste Bereetschaft war fir méi laang ze bleiwen, well ech, d'Madame Karrenbauer huet sech vill Suerge gemat an do waren och vill Diskussiounen, mee ech mengen, et war, de Problem war do, datt datt kee wollt do d'Verantwortung iwwerhuelen, nodeems d'Amerikaner kloer gesot hunn, datt si se net méi wéilten iwwerhuelen, muss een natierlech och derbäi soen, mee bon, dat ass, domat kënne mer elo net méi vill ufänken, dat ass, datt d'Administratioun vum Här Trump natierlech vun enger kolossaler Naivitéit war. Mä déi hu jo och verhandelt mat den Taliban, do hunn si och kee gefrot. Déi hunn weder d'NATO gefrot nach iergendeen. Dat ass verhandelt ginn an den Här Trump huet do eppes ënnerschriwwen an huet wahrscheinlech och vun den Taliban dat blo zum Himmel versprach kritt, wéi fein si wären a wéi geurdnet dat dat alles géing passéieren. Mee do muss ee schonn relativ naïf sinn, hutt Dir schonn misse relativ naïf sinn, fir dat alles ze gleewen. Mee dat sinn d'Realitéiten, mat deene mer konfrontéiert sinn.
Wann elo nach e Lëtzebuerger sech géing manifestéieren, deen nach ëmmer am Afghanistan ass, deen nach net evakuéiert gouf, wat sinn, wat wieren, dat ass natierlech eng Hypothees, mee wat wieren deem seng Méiglechkeeten och nom 31 August? Géing déi Persoun nach iergendwéi zeréckkommen? Jo.
Also mir hunn, wéi gesot, nach zwou Familljen, déi eis un d'Häerz geluecht ginn sinn, well et och Lienen si mat Lëtzebuerg, mee wou d'Belsch an d'Hollänner eis de Muer nach gesot hunn, datt et extrem schwéier gëtt, Also mir hunn déi eis, ënner Parenthèse, Famill am leschte Moment op de Flughafe kritt. Deen Dag derno wier et schonn bal niméi méiglech gewiescht. Dat war dee leschten Essai, deen huet misste klappen. An da muss Iech Kabul virstellen, dat si Millioune Leit. Déi Leit hunn dräi Mol probéiert, oder véier Mol, jo, dräi Mol probéiert, fir ze Fouss eleng bei eng Par ze kommen. Et ass ni gaangen. Hei ass natierlech och fir si e Risiko gewiescht, Éischtens emol, Kënnt dee Bus? Fannen déi mech an deem Bus? Sinn ech do am richtege Bus? an esou weider All dat ass hinne bestëmmt duerch de Kapp gaangen. Dat war also déi lescht Dëffer. Elo, an dat ass eng immens gutt Fro, ech mengen nit, datt nach e Lëtzebuerger do wier, soss wüsste mer et lech. Also Lëtzebuerger, Lëtzebuerger, mer mussen och elo oppassen, net ze vill Lëtzebuerg, Lëtzebuerg, me et si vill Leit, déi vläicht net Lëtzebuerger sinn an déi do och immens Problemer hunn. Dëffer, mee wann dee Lëtzebuerger nach do wier, dann hätt dee sech gemellt, do sinn ech iwwerzeegt dervun. An déi aner, do maache mer weider, maache mer Efforten. A wa mer gesinn, datt nach Méiglechkeete gesinn, mat Natiounen aus Europa, déi um Terrain sinn, mir hunn och mat den Englänner vill geschafft, mir hunn esouguer versicht, a mat de Spuenier, mir hunn esouguer versicht e gewëssene Moment an der Verzweiflung erëm mat den Tierken ze schwätzen. Also de Problem, dee mer haten, Fränzke, du, dat war, dat ass eng Famill, do sinn dräi mannerjäreg Kanner, mir mussen alles maachen, fir déi erauszekréien. An dat war eppes, dorobber ware mer fokusséiert. Elo natierlech ass et eng aner Qualitéit, mee och do däerfe mer net noloossen. fir ebe Famillje vun deenen, déi hei sinn, dass ee vun de jonge Leit, déi vu Moria komm sinn, déi zu Munzhausen sinn, déi hunn elo gefrot fir, déi hunn de Statut elo kritt, fir de Regroupement familial ze maachen. Dat ass net esou ohne. Ech muss och soen, ech hunn, also mir wäerte jo elo gesinn, ech mengen de Jean Asselborn an ech, mir hunn allen zwee an der nächster Zäit vill Conseillen bis an, bis Oktober, do wäert, do ass NATO-Conseil zu Bréissel, esou gutt Affaires étrangères wéi och Défense, mee den Export zum Beispill duerch Défense-Conseil, EU-Conseil, bon, do kënnt dann den Här Borrell dohinner, da si mer emol gespaant, do wäert jo dann, do si jo d'Länner all, déi wäerten do sech positionéieren, si mer gespaant, wou mer dann do wäerten, ob déi Solidaritéit dann och spillt, déi mir zwee eis wënschen. Jo, sou, ech muss lech just eng Zwëscheremark maachen. Ech muss op Bonn fueren, eng Ried halen. An ech sinn elo bereet, nach hei ze bleiwen, wann Der nach wichteg Froen hutt. Wann dat net soll de Fall sinn, dann ass dat esou. Ech hunn e bësse méi Zäit nach. Ech kann zéng Minutten halen. Voilà, voilà, ech. Stellt Är Froen prioritär hir un. Ja. An dono beäntwerten ech der nach, wann Der nach u mech wiisst. Voilà.
Sidney Wittich vum Tageblatt, Dann, Här Asselborn, direkt, Dir hutt geschwat, datt d'Tendenz an Europa erofgeet, fir Flüchtlingen opzehuelen. Wéi gesinn do d'Capacitéiten hei zu Lëtzebuerg aus, respektiv wéi vill Leit wär Lëtzebuerg nach bereet opzehuelen? Jo, also d'Capacitéite fir Leit opzehuelen, ginn net erof. Déi waren zënter 2015 a verschidde Länner iwwerhaapt net do. Dat ass Europa. Hei zu Lëtzebuerg maache mir alles wat mer kënne maachen, a wa mer keng Capacitéite méi hunn, da schafe mer der. Sou wäit wéi mer dat kënnen, ech schwätzen hei net vun Zuelen, Der wësst, fir déi, déi sech e wéineg fir d'Lëtzebuerger Politik interesséieren, déi wëssen, datt mer ee grousse Problem hunn, an eise Foyeren hu mer vill Leit, déi de Statut hunn, 50 Prozent, déi kéinten aus dem Foyer erausgoen, normal liewen, wëll déi kënne liewe wéi all Lëtzebuerger, déi awer net d'Moyenen hunn, entweder hu se, keng si nach keng Aarbecht oder si hunn si fanne keng Wunneng oder Flüchtlinge kréien och heiansdo et immens schwéier gemaach um Marché fir private Marché fir ënnerdaach ze kommen. Mee do fuere mer weider, mir maachen dat esou wéi mer dat déi lescht Jore gemaach hunn, ouni elo Zuelen ze nennen, well dat ass onméiglech, mee mir ginn do, maan eist Bescht.
Dann ass eng Lëtzebuerger ONG, ech mengen d'Caritas, déi ass am Afghanistan laang aktiv gewiescht. Huet den Ausseministère do Zuelen, wéi vill Leit, also lokal Uertskräfte do fir d'Caritas geschafft hunn an ob an wéi déi vläit evakuéiert nach kënne ginn? Nee, do muss Der d'Kooperatioun froen, dat kënn ech Iech net soen. Also déi Leit alleguerten, och déi ONGen, déi sech bei eis gemellt hunn, an ech wiisst net, datt ee vun der Caritas do derbäi wier, ech kënn mech awer lo ieren, mee dat ass d'Kooperatioun, déi d'Detailer dovunner weess. An da seet jiddwereen, datt ee vun der Vitess vun den Taliban e bëssen iwwerrascht gi wär. Et ginn awer mëttlerweil ganz vill Rapporten, ënner anerem vun der däitscher Ambassade, déi schonn am Juni do gewarnt huet. Wéi gesitt Dir dat, datt déi Intention vum Hitlär awer esou. Service de renseignement och net, mä ech ginn awer dervunner eraus, datt den däitschen, den amerikaneschen, de britteschen, datt déi schonn do falsch Aschätzunge gemaach hunn. Dovunner ginn ech aus. Soss giff jo net den amerikanesche President nach virun engem Mount soen, datt et héchst onwahrscheinlech ass, datt d'Land géif an d'Hänn vun den Taliban falen. Do schéngt mer net grad high performance gewiescht ze sinn. Déi si besser vläicht op anere Saache fir

Oui, je vous ai dit que, also Lëtzebuergesch, bon, deet mer Leed, hein, mais de Protokoll ass, Chef, hei. Pas de problème, pas de problème.
Tollo, de Protokoll ass, ech soen dat och net gären, hein, mais et ass bal wéi mat den Extremisten, mat, mam Protokoll kënnt een net verhandelen. Sou, wat ech wollt soen, dat ass Folgendes, Fränz, elo hunn ech mech selwer vun der Schinn gehäit. Bon, wat ee weess, dat ass, datt d'Madame Bachelet am Conseil de Droits de l'Homme zu Genève gesot huet, datt et Zeienaussoe gëtt, déi sech iwwerschneiden, datt a verschiddenen Dierfer an Afghanistan effektiv spontan Hiriichtunge geschitt sinn an datt och d'Fraen, wéi ech gesot hunn, gesot kréien, Dir musst doheem bleiwen, Dir kënnt net méi schaffe goen. An dass aner Diskriminéierungen och vun, ah, d'Meedercher dierften net méi an d'Schoul goen, dat si Faiten, déi elo de Moment schonn enregistréiert sinn an déi, wou, déi warscheinlech och wouer sinn, wëll se sech alleguerten iwwerschneiden. An duerfir ass och vun der Madame Bachelet de Conseil zesummegeruff ginn. Allerdéngs, Conseil droits de l'homme, dat ass eng Maschinn, déi wäscht a wäscht a wäscht. An da kënnt eppes eraus, wou een sech selwer ni méi dran erëmfënnt. An esou ass et och hei. Okay.
Carole. Carole Schimmer, Nach eng Kéier. Ech wollt froen, Dir hat virdru vum Statut geschwat, mee mussen déi Leit, déi hei zu Lëtzebuerg sinn, déi e Refus kruten, eng nei Prozedur ufroen oder gëtt dee Refus vu Geriicht oder déi, déi nach an der Prozedur sinn, gëtt dat réckgängeg gemaacht opgrond vun där neier Situatioun. Madame Schimmer, Der musst e wéineg Gedold hunn. Mir hunn, Dir hutt dat gesinn, de Barreau selwer ass un eis ugetrueden. Mir sinn amgaangen, eis de Kapp driwwer ze zerbriechen, wéi mer dat maachen. Ech soen nach eng Kéier, Refus oder net Refus, déi Leit aus Afghanistan, déi hei sinn, versiche mer, deenen eng gréisstméiglech Sécuritéit ze ginn. Dat heescht och d'Méiglechkeet schaffen ze goen an esou weider an esou virun, well dat ass ouni Statut ass dat jo net méiglech. Ah dach, et si vill Leit, et muss, et gëtt alles duerchenaner geheit. Also no enker, Carole, de Statut vun der Protection internationale gëtt natierlech Rechter sozialer Natur, zum Beispill fir den, wéi heescht dat haut, de RMG, de REVIS, fir de REVIS ze kréien, wann een deen huet. mee de Statut net kréien, kënn een zum Beispill eng Méiglechkeet kréien, dass een net an enger gewëssener Zäit muss d'Land verloossen. Oder wann een Afghan ass, weess een hei zu Lëtzebuerg, dass een net den Uerder krëtt, Lëtzebuerg ze verloossen an an Afghanistan zréckzegoen. An do gëtt et vill Leit, déi dann dat wëssen a selbstverständlech probéieren dann och hiert Liewen hei ze maachen. Si kënnen et hei maachen, mee mir schécke keen an Afghanistan zréck. Nee, dat hunn ech net gesot, mee fir si, Dir sot eng Sécherheet hunn, dat geet jo awer net duer fir ze liewen. Jo, ech hunn Iech jo elo gesot, mir mussen dat alles schéin eent nom anere kucken an dann, entschëllegt. An da musse mer dat eent nom anere kucken an dann huele mer déi Décisiounen, déi sech ubréngen. Mir schwätzen och hei net vun dausende Fäll. Mir hunn eng Zuel, déi ass, mengen ech, machbar. An dat musse mer eis gutt iwwerleeën. An do muss ech och eng Kéier da kucke mat menge Kolleegen an der Regierung, wéi mer dat handhaben. Fir d'éischt, wat mer elo emol maachen, dat ass, déi Leit vun der Immigratioun alleguerten, déi do implizéiert sinn, Si schonn am gaangen nozedenken an Zesummenaarbecht mam Barreau, dat wier immens gutt, an dann datt mer Weeër fannen. Ok. Ok, merci. Ech hu just nach eng Fro par rapport zu Syrien. Do si jo esou vill Leit fort gelaf. Dat war eng humanitär Katastroph fir déi Leit um Wee fir fort. Mengt der net, dat heie wär dat selwecht? A wéi kann een d'Experienz vu Syrien benotzen, fir dat ze verhënneren? Majo, dat ass jo just dat, wat ech och probéiert hunn ze maachen an Europa, dass ee misst verstoen, dass mer elo missten e Pak schnüren, wou jidder Land op Grond vu senger Gréisst eng gewësse Quota vu Mënsche misst ophuelen. Ech hu mech jo och gewiert, dat wësst Der, net well ech dat sinn, mee datt elo net op eemol Länner ufänken ze soen, déi Deputéiert sinn, déi schécke mer zréck, esou wéi dat war, wësst Der, mat Däitschland a verschiddenen anere, dat waren och nëmme Ministeren, et war net eng Regierung, déi dat decidéiert huet. Voilà. Der wësst och, datt tëscht der Tierkei an. dem Iran elo héich Maueren opgeriicht ginn oder dréit opgeriicht gëtt, wou d'Türke sech wëlle schützen, dass nit nach erëm eng Kéier dat widderhëlt vun 2015, wéi si dat gesinn. An duerfir wier et jo esou wichteg, dass mer giffen deene Leit um legale Wee praktesch oder um Wee vun der Resettlement, dass mer giffen d'Prozeduren do ofschléissen an dann d'Leit heihinnerhuelen. Mee bon, mir sinn an deem Europa wou mer sinn. Sou. Ah jo, et deet mer leed, mee ech hat dat Engagement geholl an ech hu alles gi wat ech, also alles gesot wat ech ze soen hat an den Français wëllt dat.
David Mares fir de Quotidien an eng Fro un de Minister Bausch. Sauf erreur de ma part, elo weess ech net, wéi a wéi wäit scho kloer war, wéi vill Leit fir d'Lëtzebuerger Arméi geschafft hunn, déi am Afghanistan sur place waren an déi da och vläicht gefrot hätten, fir evakuéiert ze ginn, respektiv ob domat iwwert d'EU oder aner Institutiounen do eppes gelaf ass. Kënnt Der do eng Kéier Prezisiounen dozou ginn? Jo, also et ass esou, déi Fro kréie mir och oft gestallt. A mir hunn natierlech do eng komplett aner Situatioun wéi déi aner Natiounen. Mir waren natierlech och als Lëtzebuerger Arméi laang engagéiert. Mee du muss gesinn, wat fir eng Aufgabe mir erfëllt hunn. Mir hu ganz vill Aufgabe erfëllt am Sënn, datt mer am Norden, am Mazar al-Sharif, souzen an der. Caser an do fir d'Kommunikatiounen gesuergt hunn. Mir hunn jo och LuxGovSat als Kapazitéit zur Verfügung gestallt fir d'NATO, fir datt permanent eng uerdentlech Kommunikatioun kéint bestoen. Dat heescht, mir haten ni esou de Besoin, well mer net um Terrain esou direkt waren, wéi déi aner Natiounen dat waren, fir do lokal Populatiounen mussen benotzen oder datt mer mat deenen zesumme geschafft hunn. Duerfir war et fir eis natierlech och vill méi einfach, fir wéi decidéiert war, kloer war, datt den Ofzuch géing ugefaange ginn, fir eis Leit an eist Material ofzezéien. Eis Zaldote si jo scho laang erëm, ech mengen, mir hunn ebe laang keen sur place. An dat war och de Grond, vue que datt nach, also mir si jo d'lescht Woch e Méindeg si mer jo gewuer ginn, Den Ausseministère a mir, datt nach Lëtzebuerger sur place wären, déi Famill do. Mee dee Freideg virdrun, do hu mer ons nach ofgespaart, den Ausseministère an d'Defense, an do ware mir eis sécher, datt kee méi sur place wär, well mer einfach eis Leit scho laang ofgezunn haten. Bon, duerfir koum dat dunn Méindes ganz iwwerraschend. Also wéi gesot, mir hunn do net, dat ass éischter, also éischter géing ech soen, fir am Kontext vläicht ONGen, Kontakter, ech meen, dat kuckt jo och den Kooperatiounsminister ganz genau, wat fir eng ONGen, och wann d'ONGe selwer elo keng Leit méi do hat, ech mengen, do si sécher vläicht Kontakter, wou mer kënnen hëllefen. Mee elo, wat reng institutionell ubelaangt, eis Arméi a wien mat deenen zesummegeschafft huet, do hu mir kee Problem.
Huet nach een eng Fro? Jo, ech kann de Här Bausch, de virdru war gesot ginn, 30.000 Leit goufen ausgebilt während all deene Joren, dat heescht d'Polizisten an d'Zaldoten. Sinn déi och a Gefor? Wat geschitt mat deenen an hiert Material? Ginn et do iwwerhaapt Informatiounen? Do hu mer Informatiounen, bon, et ass jo esou, datt dee ganze Sécherheetsapparat, deen ass jo zesummegefall wéi e Kaartenhaus, et ass jo am Fong néierens huet eng richteg Kampfhandlung oder kaum Kampfhandlung stattfonnt. Wat mir emol wëssen am Moment, ass, ass en Deel vun Zaldote sinn an den Norden geflücht, also déi hunn hir Uniform ausgedoen an, Der wësst, datt am Norden amgaang ass, sech eng Oppositioun ze forméieren, den Norde jo och net kontrolléiert ass vun den Taliban. Dat ass do, wou de Massoud, dee fréiere Kämpfer, deem säi Fils ass jo och do elo erëm aktiv, de fréieren Innenminister, wann ech meng Erënnerung gutt ass, ass och elo do. Bon, dat heescht, do sinn der, déi sech erëmfonnt hunn, an en Deel hunn einfach alles ausgedoen a hu sech, bon, hu gekuckt, iergendwéi net méi visibel ze sinn als fréier Mataarbechter vum Regime, an dat also vun den offiziellen Instanzen. An d'Waffe sinn natierlech zu engem ganz groussen Deel natierlech, déi déi haten, recuperéiert ginn. Woubäi een do muss ënnerscheeden, et geschéieren dann och elo Saachen, da gëtt gesot, jo elo kréien déi do modernsten Helikopteren an esou weider, also déi kréien natierlech, ass och däers Material wahrscheinlech wou se kréien, mee do muss een natierlech eppes mat kënnen ufänken. Et huet jo, et ass jo keen deen eng Ausbildung huet, d'Wartung dovun, dat ass alles extrem komplex, kann ech lech soen. Ech weess jo iwwert déi, dat wat mir, wou mir dra sinn, wéi, wéi komplizéiert dat dat ass. Mee awer Munitioun a soss Waffe, ganz vill ass sécherlech an d'Hänn gefall vu, och vun den Taliban, dat ass ganz evident.